Essalamu aleýkum hormatly ildeşler! Men žurnalist Allamyrat Rahymow. Bu gün iki müň ýigrimi üçünji ýylyň onunjy fewraly, Azat Türkmen kanalymyň nobatdaky gepleşigi. Ynha, bilşiňiz ýaly, hemem şu arkadaky suratdan hem görşüňiz ýaly, Türkiýäň günorta regionynda şu hepdäň birinji güni, altynjy fewralda irden ýüz beren güýçli Ýerrenmeden bäri dört gün geçdi, şu gününe dördülenji gün. Şu geçen dört günüň dowamynda-da şol ýerrenmada öleniň umumy sany şu günki gün ynha ýigrimi müňden hem geçdi diýlip hasaplanylýar. Bu hem Siriýanyň territoriýasynda, hem Türkiýäniň territoriýasynda öleniň umumy sany, ynha şolardan on ýedi müňden gowragy Türkiýäniň territoriýasynda ölenler, üç müňden gowragam Siriýanyň territoriýasynda ölenler. Ýöne entägem Şu halas ediş işleriniň hemem adamlary şol gözläp tapmak işleriniň barşynda ölenleň sanynyň hasam onlarça müň köpeljekdigi garaşylýar. Ýöne gynansak-da şu günki güne çenli Türkiýäň resmi häkimiýetleri şol intäk tapylmadyk, anyklanmadyk adamlaň sany barada anyk maglumat berenoklar. Näçe adam şu günki gün dereksiz ýiten hemem olaň dirdigi, ölüdigi belli däl diýip hasaplanýar, şo barada anyk maglumat ýok. Ýöne şol ýaňky şu ýakyn taryhda bir iň bir güýçli ýerranma diýlip hasaplanylýar. Sebäbi şol ýaňky Rihter ölçeginde şol häzirki bolan ýerranmaň güýji 7,8 bal diýip hasaplanýar. Oňam episentri şo Türkiýäň günortasyndaky Gaziantep şäherinden bir 30 kilometr aralykda diýlip anyklanyldy. Indi şu aýtdyk ýaňky ýakyn taryhda umuman ýüze çykan bir gaty güýçli ýerrenme diýdikde, sebäbi bilşiňiz ýaly Türkiýäniň territoriýasynda mundan ozalam ýerrenmeler bolupdy, indi iň ýakyn taryhdaky nalsak bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda bilşiňiz ýaly on ýedinji awgustda togsan dokuzynjy ýylyň Türkiýäň ýaňky demirgazyk günbataryndaky şäherlerden biri bolan Izmit şäheriniň golaýynda epitsentri ýedi bütin ondan dört bal güýjünde ýerranma bolupdy. Ana, şonda şo ýerranmada ölenleň umumy sany şonda on ýedi müňden sähel gowrak diýlip hasaplanypdy. Indi Inestayda-da şo san görkezilen, on ýedi müňden sähel gowrak adam ölen, bäş ýüz müň töweregi adamam öýsüz-öwzarasyz galdy şonda. Ýöne indi häzirki bolan ýerranmada, indi şu dörtüniň içinde, ýöne dörtüniň içinde umumy alyklananyň sany ýigrimi müňdenem gowrak-da. Indi Türkiýäniň territoriýasynda eýýäm on ýedi müňe ýetdi. Indi bu gidişine gitse, häzir umuman öleniň sany gaty köp bolar. Indi indi şu günki gün hem indi Türkiýäniň häkimiýetlerinden şu halas ediş işleriniň alnyp barylşyndan gaty uly nägilelik bar. Hususanam, esasy nägilelikler nämeden ybarat? Türkiýäň adatly ýaňky adatdan daşary ýagdaýlar baradaky ýörite döwlet gullugy bar. Şol indi şuny başaranok, şuň hötdesinden gelip bilenok. Sebäbi bu gerimi gaty uly, üstesine-de Türkiýäň hökümeti hem şu çaka çenli bir özi bir Türkiýäň käbir territoriýalary seýsmologik region hasaplanylýar. Ýagny şular ýaly tektonik aktiwligiň ýüze çykaýmak ähtimallygy gaty ýokary diýlip hasaplanýan regionlar bar. Şoňa-da garamazdan Türkiýäň häkimiýetleri şular ýaly tebigy Betbagtçylyga asla taýýarlyksyz bolup çykdy şu günki gün. Sebäbi şol Türkiýäň Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet gullugy asla ýetişip bilenok. Üstesine häzir daşary ýurtlardan hem onlarça ýurtdan hem halas ediş toparlarynyň hem barandygyna-da garamazdan, şu günki gün gaty uly nägilelikler bar. Esasy nägilelikler nämeden ybarat? Indi şu taýda şu makalada ýaňky bir künlükde Stambul, Stambulda ýerleşýän Kadyr Has uniwersitetiniň professory Soli Özel diýen biri çykyş edip, Türkiýäň hökümetini aýyplaýar. Nämede aýyplaýar? Bu diýýär, şo bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda bolan, mundan ýigrimi ýyldan gowrak ozal bolan şol ýerranmaň yz ýany bilen Türkiýäň hökümeti şeýle bir salgyt girizipdir. Ýagny ýerranma salgyty diýip adamlaň aýlyklaryndan ýörite salgyt tutulýan eken. Şol umuman Türkiýäň raýatlary salgyt töleýän bolsa, şoň Şoň düzüminde şo salgyt tut, salgydyň düzümine girýän belli bir salgydyň görnüşi şol ýerranmadan goranmak üçin şoňa taýýarlyk görmek üçin salgyt eken. Indi şo barada şu taýda aýdaly, ýaňky professor şo meseläni gozgaýar. Indi şol geçen ýa soňky ýigrimi ýyldan gowrak wagtyň dowamynda göz öňünde tutsak diýýär, näçe Million adamdan şo şol salgytlar tutulyp gelindi ýigrimi ýyldan gowrak wagtyň dogamynda. Diýmek, şol puluň möçberi milliardlarça dollar bolmaly. Hany şo pul? Näme üçin şu günki günde ýa indi bir şu görgüli adaty raýatlardan gumanitar kömek han-tamah bolşup şolara şolardan ýaňky kömege garaşylýar. Şolar kömek edýär, adaty raýatlar öz kiselerinden çykaryp daýyp. Ýöne näme üçin döwlet tarapyndan şo jemlenen puluň näme üçin netijesi görnenok diýýär. Üstesine-de şol halas ediş toparlary biz aýtdyk, adatdan daşary ýagdaý baradaky Türkiýäň öz döwlet gullugy ýetişenok diýdik-de, sebäbi bu häzirki bolup geçen bu ýerranmaň gerimini göz öňünde tutsak, ol ýetişer ýalam däl, bir kiçiräk bir gulluk bolup. Diýmek onda, Şuňa häzir indi harbylar gönükdiriläýjek ýaly-la, sebäbi şular ýaly tebigy betbagtçylyk bolan halatynda döwletiň özi ýörite şol gulluklary hötde gelmese, dessine şol işe harbylar hem polisiýa güýçleri mobilizlenýär. Emma şu günki güne çenli, ine dört günüň geçendigine garamazdan, Türkiýäň raýatlarynyň esasy şikaýat edýän zady, hiç ýerde şu halas ediji işleri bilen harbylar meşgullananok, polisiýa-da meşgullananok. Onsoň adatada raýatlaram öz eli bilen galdyrmaly. Indi şu aşk arkadaky surata serediň indi ha. Weýran bolan şu jaýlaryň indi aşagyndan şol henizem diri ýatan adamlary gözläp tapmak işini şu betonlary, şu kerpiçleri, şu zatlary, şu pliteleri sen eliň bilen galdyryp bolanok, buňa bir ummasyz giden tehnika gerek. Şu tehnikadan harbylarda bar şu tehnika. Özem näme köp harbylar köp Türkiýäň territoriýasynda, näme köp polisiýa güýçleri, işler, işlerler köp. Şolar şu taýt getirip bolýar. Näme üçin e, eger ýeriň üsti bilen, ýa gury ýeriň üsti bilen baryp bolmaýan bolsa, sebäbi esas bahanalary näme? Şo ýykan ýumraçylyklar sebäpli ýa-ki transport ýollarynyň hem ugurlary baglanan diýýär. Şoň üçin adaty transport ýollarynyň üsti bilen baryp bolanok diýýär-de Türkiýäň hökümet resmileri. Ýöne Hany şol jemlenen, şol ýygnalan milliardlarça dollara näme üçin wertolýotlar satyn alynmandyr, näme üçin hökümetiň häzir hökümetde häzirki bar bolan wertolýotlar ulanylanok, näme üçin harby güýçlerde bar bolan wertolýotlar ulanylanok. Wertolýot diýilýän zat islendik ýere gonybilýär, ýa-da şu taýda görýän suratyňyzdaky hol asfalt ýoluň üstünde gonybilýär. Şo taýy şolar tehnikada-da getiribilýär, şo taýy şo taýy halas ediş toparlaryny hem, harbylaram getiribilýärler. Şolaryň güýji bilen häzir Şu taýda diri ýatan adamlar häzir dessine haýdan haý ýakyn wagtlaryň içinde gözläp tapyp şolary çykarmasaň şolaryň aşagyndan birinjiden olar aç suw aç suwsuzlykdan ölmekleri mümkin hatda diri galanam bolsalar ikinjiden hem şu günki günde Şu Türkiýäň günortasynda adatdan naçary sowuk howa saklanýar. Henizem min gijelerine minus e, näçe 5-6 gradusa çenli ýetýär diýýärler-de. O sowugyň içinde ýaňky şu taýda Ýalaýyz ýerde şo betonyň astynda, sowuk betonyň astynda galan adamlar, diri galan adamlaram doňubam öljekler. Şoň üçin ol şolar ýaly kömegi sen halas ediş kömegini gyssagly ýagdaýda amala aşyrmasaň, soň giç bolýar. Indi şu edilýän tankytlara-da Türkiýäň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan nähili jogap berýär? Ynha şoň diýýän zadyny diňläň.

Biziň askerimiz şereflidir. Jandarmamyz şereflidir. Polisimiz şereflidir. Amma bu şerefsizleriň agzyna biz onlary meze ýapdyrmaýys. Bunu-da her kesiň bilmesi lazym. Prezident Erdogan görşüňiz ýaly özüni aklaýar hemem özüniň harbylaryny hemem polisiýa güýçlerini aklaýar. Meň diýýär polisiýa güýçlem, meň diýýär harbylam diýýär mertebelidirler diýýär, olar abraýlydyrlar, şereflidirler diýýär-de, şerefli diýmek bilen Olar diýe hormatlydyr, abraýlydyrlar diýe, emma abraýsyzlar, hormatsyzlar diýe, bana biziň diýe polisiýa güýçlerimize, biziň diýe harbylarymyza dil ýetirýär. Olara biz dil ýetirtmeris diýýär de yzy bilen şo söz berýärmi, şol indi ha biz biziň indi harbylarymyz ine şu taýda bar, pylan ýerde bar, ýa biziň indi polisiýa güýçlerimiz indi iş alyp barýar pylan ýerde, pylan ýerde diýýärmi ýa şoňa gönükdiriljek diýýärmi, diýýän däldir. Şondan bäri şu şu çykyş edeli bäri indi birnäçe günüň geçendigine garamazdan henize çenlem şol harby güýçler henizem şu işe gönükdirilenok. Indi sorag ýüze çykýar. Näme üçin bi Rejep Taýyp Erdogan harbylary ulananok? Ba Türkiýäň umman taryhynda harbylaryň döwlet agdarylyşygyny amala aşyrmagy ýaly zat bir täzelik däl. Şoň üçin hem on üstesine-de iki müň on altynjy ýylyň tomzunda Rejep Rejep Taýyp Erdoganyň taş başyna ýetipdiler harbylaryň özleri. Indi şondan bäri hem bunda uly gorky bar. Diýmek, şo ýaňky ekspertleriň aýdyşy boýunça nämeni şuň sebäbini näme bilen düşündirýärler? Şol şo taýyk harbylar barsa ilatyň şular ýaly ejir çeken ýerine nägile ilat bilen nägile harbylaryň islegleri ýa hökümete bolan gahar-gazaby birleşse Bular ullakan bir güýje öwrülmekleri mümkin. Onsoň hem şu ýaňky Erdoganyň alyp barýan syýasatyndan nägile harby komandirler, komandirler, komandişler bu ýagdaýdan hem özleri üçin peýdalanyp, ýigrenji joşup duran adamlary hökümete garşy har bilen gönükdiräýmekleri mümkin. Şolaryň bileleşip, hökümete garşy çykyş edip, häkimiýet agdarylyşyny agdaryp, amala aşyraýmaklary mümkin diýen gorky bar diýip düşündirýärler Erdogany. Şul aýdylýan pikiriňem aňyrsynda bir esas bar ýaly görünýär. Bolmasa, başga näme bilen düşündirjek? Näme üçin Rejep Taýyp Ärdogan şular ýaly özüne häzirki wagt aýdylýan tankytlardanam bir çyk çyk çykmak üçin, şo tankytlaryň astyndan, şo ýazgarmalaryň astyndan çykmak üçin indi bir şol kemçiligini düzedäýjek ýaly häzir harbylary şol işe çekäýjek ýaly şony edenok. Diýmek onda ol özüniň ýazgarylmagyna-da taýýar, Hawa, özüniň gargalmagyna-da taýýar, hawa, özüniň ýigrenilmegine-de taýýar, ýöne şol harbylary şota gertjekdi. Ine, bulam häzirki bolup duran masgaraçylyklardan bir, bir görnüşi. O taýda-da has ejir çeken ýerleri bar, hemem gumanitar kömekleň barmaýan ýerleri bar. Neştadi üns berseňiz episentri şo ýanky Gaziantep şäherinden otuz kilometr töweregi aralykda boldy diýdik da ýedi bitin ondan sekiz bal. Ýöne indi şo barýan gumanitar kömekler şuň demirgazyk şäherlerine aralaşýarlar oşa taýy eltilýärde aňyrkylaryna eltilenok diýýär. Esasanam şu günki gün uly ejir çekýän şo gumanitar kömegiň ýetmezçiligi sebäpli hemem halas ediş işleriniň bir talaba laýyk ýola goýulmadyk ýeri regiony hökmünde Hataý prowinsiýasy görkezilýär. Ýani Hataý edil Siriýa bilen aralykda, Siriýanyň hem Idlib hemem Aleppo welaýaty bilen serhetleşýän Türkiýäň welaýaty. Bu Hataý regionynyň hem paýtagty şu Antakya Antakya şäheri şu Antakyýada şu günki gün käbir türkmenler hem Antakya baryp gaýdypdyrlar. Minha men bilen habarlaşyp duran käbirinde ha bir tanyşlamam aýdýar da şo taýp baryp gaýdan kömek etjek bolup baran adamlar diýä özleriçe de many ýerlerine gaýtdylar diýä. Sebäbi Iýmit ýetmezçiligi we otag gumanitar kömekler ýetenok, ýokardan ine Istanbuldan we Ankaradanmy dürli şäherlerden gumanitar körek kömekleri barýar welin diýýär. Ýöne olar nirik barýar? Olar şol ýanky heläkçiligiň bolan ýokarky regionlara, ýanky demirgazyk şäherlerine barýar-da, ondan aňyr geçenok, şol taýda derbi dagyn edilýär kömekler diýýär, paýlanylýar. Üstesine-de şol ýanky adatdan daşary ýagdaý baradaky döwlet gullugy diýýär, şol ýanky gumanitar eltilýän ilatyň öz güýji bilen eltilýän gumanitar kömekleri saklap diýýär, şolary özleri eýeçilik edip, özleri hamala şolary paýlaýamyşynlar. Soňam olaň nirik gönükdirýänem belli däl, ýöne ýanky Hataý regionyna şo kömekler baranok diýýär. Indi göz öňüne getiriň, indi şu arkadaky surat ýaly ýagdaý, indi şular ýaly ýagdaýda adamlaň iýmiti ýok, Adamlar nirde ýatyp nirden ýatyp turjaklaryny bilenoklar. Elektrik ýok, gaz ýok, hiç zat ýok, odun ýok. Indi şo palatalarda şol ýaňky bir e, palatalaram däl-de, şu ýykylmadyk jaýlaryň aşagynda, aşaklarynda öz janlaryny riske goýup şo taýlarda ýatyp turup, ýa harabalyklaryň içinde ýatyp turup, üstesine-de iýmit ýetmezçiligi sebäpli inden birek-birege talap başlapdyrlar diýip. Adamlar indi birek-biregi öldürmek derejesine häzir diýýär, baryp ýetipdirler, iýmit ýok, iýmit gözläp ýörler diýýär. Onda tapar ýaly, bir ýerde iýer ýaly zat bolsa, talap almalam bolsa, alyşyp şeý diýip, indi şeý diýip başlapdyrlar. Şo diýýär, indi ýene diýýär, bir gün, birnäçe gün diýýär, şu gumanitar barmaly, gumanitar kömek barmasa diýýär, zerur kömekler barmasa, adamlar birek-biregi öldürip başlarlar hatda diýýär, birek-bireniň etini iýmäge çenli baryp ýeterler diýip, şon ýaly Duýgy bilen ýyllara gaýdyp gelen ýaňky meýletinçiler bar-da, şolar gürrüň berýär. Ine, bulam şo ýaňky iň esasy ejir çekýän regionlaryň biri. Şoň üçin men şo biziň watandaşlarymyzdan hem haýyş etjek zadym, eger kimdir biri şol halas ediş işlerine bir meýletinçi hökmünde gatnaşjak bolsa ýa-da gumanitar kömek ugratjak bolsa, şony göz öňünde tutuň. Ýaňky Hataý welaýatynda şu günki gün gaty kritiki ýagdaý, gaty kritiki ýagdaý, gaty çykgynsyz ýagdaý. Şol Hataý regionynda şo harabalyklaryň aşagyndan şol çykarylan adamlaryň jesetlerinem indi şu günki gün niräk ýerleşdirjekdigini bilmeýänliklerinem aýdýarlar-da adamlar. Şo barada internetde-de ine maglumat bar. Ynha şol Aktakýa şo şäherinden şol ýa Hataý regionyň paýtagtyndan şol edil keselhana ýanyndan ynha bir ýerli raýatyň alan e, wideosyny wideosyna tomaşa ediň, şo taýda şo görgüli adam näme diýýär, ýöne keselhanaň ýanynda dur, ýöne ýanynda bir giden jesetler ýatyr. Şony niýe hatda keselhanaň içine de indi ýerleşdirer ýaly ýer ýok. Biz hatda öllemizem indi nirek ýerleşdirjegimizi hem bilemizok. Jaýlamaga beýlede dursun jaýlamaga bir mümkinçilik ýok ýöne ýerleşdirer ýaly bir jaýam ýok. Keselhanaňam hiç hili ýaňky bir territoriýasynda ýeri ýok diýip şular ýaly wideony internede goýupdyr.
Adyýet ýaly şu durumda diýil. Malesef jenazeler dyşarda ýagmyr altynda bu şekilde düzülmiş waziýetde. Bir an önje buralara

Belki diğer taraflarda çalışıyorlar ama Acil tarafında hiçbir çalışma yok şu an. Cenazelerimiz maalesef, maalesef, maalesef yerlerde, bir yerlerde maalesef. Indi jurnalistleň hemem synçylaň ýene bir belleýän zady olam şol gurlan jaýlaň şular ýaly ýedi bit ýedi baldan sähel gowrak riht ölçegindäki güýçli ýerranmada aglabasynyň ýumrulandygyny aýdýarlar. Dana şu taýda arkadaky surada-da serediň. Hatda şol indi-ha şol ýykylman galan jaýlaryňam häzir näçe wagt durjagy belli däl, gyşaryp durlar-da aglabasy. Emma şol jaýlaryň aglabasy indi-ha görşüňiz ýaly weýran bolan. Şunam indi tankyt edýän spesialistler bar, žurnalistler bar. Näme üçin? Sebäbi seýsmologik ýagdaý göz öňünde tutulyp jaý salynmaly. Hatda bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda Aşgabatda bolan ýerranmadan soňam sowet häkimiýeti ýyllarynda şol Aşgabadyň territoriýasy seýsmologiki region diýlip hasaba alnyp, şu jaýlar gurlanda, şu geljekde ýüze çykarmagy mümkin ýerranma döz gelip biläýjek materiallar ulanyp, şo boýunça ýörite konstruksiýasy işlenip düzülip, proýekti, şon ýaly ýörite jaýlar gurulýardy. Indi garaşsyzlyk ýyllarynda jaýlaryň Türkmenistandaky, Aşgabadyň territoriýasyndaky jaýlaryň nähili gurulýanyny bili biljek däl, ýöne şol sowet döwründe şo zatlar berjaý edilýärdi şo talaplar. Indi Türkiýäňem şu günorta regionlary hem käbir beýleki şäherleri umuman seýsmolog zonalar diýip hasaplanýar. Ýöne indi häzirki bolan şu ýykan ýumrançylyklardan biz ugur alsak, Şo taýda şol şo düzgünler şo gurluşyk e, jaý gurluşygyndaky berjaý edilmeli düzgünler ýerine ýetirilmändir, berjaý edilmändir. Sebäbi 7 baldan sähel gowrak ýagdaýda eger sen hakykatdan hem şo talaba laýyk guran ýagdaýyňda seýsmologik ýagdaýlary göz öňünde tutup, olar ýykylmaly däl. Näme üçin indi käbir jaýlar ýykylmandyrlar. Abat duran jaýlar hem görmek bolýar. Ýöne içine girip ýene ýaşaýermeli jaýlar. Emma käbirleri düýbünden weýran bolupdyrlar. Diýmek, şo jaýlar gurlandan da şolar e, talaba laýyk gurulmandyrlar. Ine şo arada da ene e, şo türkiýeli žurnalistlerden biriniň aýdan pikirini diňläň, ine şo näme diýýär. Buyurunuz işte.
Yerli bir olmuş hocam. Yeni bina. Yeni bina. Buyurun. Doğru.

Millionlap lira töläp şo jaýlary alýalar iň soňunda-da şol jaýlary jaýlaň diýýär öz üstlerinden öz guburlaryna gaýky gabyrlaryna öwrülmegi üçin satyn alan ýaly bolýalar diýýärda. Şoňada elbetde şu taýda aýdylýan kritika tankyt ýerlikli tankyt. Şo ýaňky aýdyşymyz ýaly talaba laýyk gurulmandyr şo jaýlar. Hawa. Ondan şular ýaly ine şo meseläni tankyt edýän başga-da žurnalistler hem spesialistler hem kän ina Türkiýede tana tanymal radio žurnalistleriň biri Murat Söner diýlen žurnalistem ýaňky pikiri dowam etdirip, şo jaý gurluşygyndaky bar bolan korrupsiýa meselesini gozgap, ine, şeýle diýýär, ana, oňam pikirini diňläp görüň. Deprem öldürmez, bina öldürir diýerek ýumuşatmaýa-da gerek ýok. O binalary ýapan siz öldürdiňiz. Ynsanlar öldürdi. Sakarýada, Ýalawada, Izmitde, Wanda, Erzinjanda, Düzjede, Elazığda olduğu gibi deprem diýil,

Sizde o vebalin altynda kalmadan ýatyň. Ve bir ýandanda tüm bu ýaşananlaryň diýär sorumlylaryny jezasız bırakmyar. Şu jaýlaryň hiliniň ýaramaz gurulýandygy sebäpli ine şular ýaly netijeleriň ýüze çykýandygyny nygtaýarda. Ine şu günki gün ine şundan sapak alar ýaly zatlar bar. Sebäbi Türkmenistanyň territoriýasynda aýratyn hem ýanky aýdyşymyz ýaly Aşgabadyň territoriýasynda gurulýan jaýlaň jaýlar bilen baglanyşykly şular ýaly korrupsiýa ýokmyka, şol gurluşyk materiallarynda, gurluşygyň özi öňki amala aşyrylyşynda, ýerine ýetirilişindäki hiliniň berjaý edilişinde şular ýaly býurokratiýa, korrupsiýa ýokmyka? Ine şuňam Türkmenistanyň häkimiýetleriniň üns bermeli zatlaryndan biri. Indi Türkmenistanyň häkimiýetleri baradaky meselä geljemizde, şu wakalaryň fonunda bir garaşylmadyk, biziň soňky ýene garaşsyzlyk ýyllarynda bir ömür eşitmedik zadymyz diýlen ýaly bir zadam ýa bir täzeligem eşitdik, ahyrsoňy Türkmenistanyň döwlet liderlerinden Huzurana mine şu günki gün näme Serdar Berdimuhamedow prezident hasaplansa-da, hakykatynda iş ýüzünde ýene ýurdy dolandyryp oturan şoň kakasy Gurbanly Berdimuhamedow hasaplanylýar. Na şol öň gün aýyň sekizine na şu ýer rynbasy bilen baglanyşykly özüniň gynanjyny bildirmek üçin Türkiýäň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp şo taýda ilçi bilen duşup, Şo taýda hem gynanjyny mälim etdi, üstesine-de bir garaşylmadyk bir heniz biziň bir nä biz üçin bir geň bir zady aýdýar-da, ýaňky şu diýe ejir çekenleň içinde Türkiýedäki ýerranmada ejir çekenleň içinde biziň hem diýe türkmenistanly raýatlarymyz hem bar diýe, biz hem olara diýe gynanç bildirýäs, olaň hem şo taýda çeken ýitgileri bolan ýitgileri üçin diýe, üstesine-de eger diýe Şo taýda diýä, şu ýerrenme bilen baglanyşykly biziň raýatlarymyzyň diýä arasynda diýä kynçylyk çekýänler bar bolsa, siz diýä arkaýyn diýä biziň diýä ilçihanalarymyza, konsullygymyza ýüz tutup bilersiňiz diýä. Özüňizem biliň diýä, siziň her biriňiziň arkaňyzda diýä, siziň her biriňiziň arkaňyzda diýä döwlet diýä, siziň döwletiňiz diýä. Edil diýýär, dag duran ýaly durandyr, şonam göz öňünde tutuň diýip, ynha, şol Türkiýäň ilçihanasynda eden çykyşynda şeýle diýdi. Şonam ynha diňläp görüň. Bi
betbagtçylyga duşandygyň arasynda gynansak-da, özem raýatlarymyz bar. Şonuň üçin hiç hili alamda etmäň. Türkmen ady bolup ki, siziň her ýeriňiz arkaňyzda dag ýaly gymmatdyr. Eger durmuş mesele ýaşaýsa, siz daşary işler ministrliginiň wekilleriniň aňyrda ýaňy Türkiýe döwleti ilçihanasynda gije we gündiziň dowamynda ýüz tutup bilersiň. Kime näme kömek gerek bolsa, hemme zady ederis. Eziz watandaşlar! Emma ýakyn wagtda bir şehit bolanlar, öten-geçenleri ýatlap, Halk akydasy ýadygärlikler toplumyna sadaka berildi. Ine, şuň özem bir adatdan daşary ýagdaý bolmasa, hakykatynda bu islendik bir döwletiň lideri öz raýatlarynyň başyna inýän şular ýaly tebigy heläkçilik sebäpli özüniň gynanjyny bildirmegi bir adaty bolma bolaýmaly zat. Ýöne biz şony soňky ýyllar göremzok, görmedik. Ýöne ine bolýan eken-ä, ine seredip görseňiz. Näme indi şony şo gynanjyny bildiren welin ýany biz ine öz raýatlarymyzyň arkasynda durýandyr şoň aladasyny edýändir sa we ine biziň ilçihanalarymyz bardyr şo siziň ýaňky ýerleşýän ýurduňyzda şolaryňam telefony bardyr şolara-da jaň etmäge hakyňyz bardyr kömek soramaga-da mümkinçiligiňiz bardyr biz hem borçly diýeni bilen döwlet hem borçly öz raýatlarynyň öňünde şu meselede. Diýeni bilen şoň näme dil gopdumy ýa bir bir ýeri gyşardymy? Ýa diňe arkan özün ýa-ki özüni ýitirdimi? E, huşuny ýitirdi, näme boldy? Diýip bolýan eken-ä onda. A mundan öň näme üçin şu çaka çenli şol ýönekeýje zady diýenok, döwlet lideri hökmünde diýmän geldi? Özüni ýigrenjä öwrüp. Ine şuň özem bir adaty bolaýmaly zat bolýan, ýöne Şony diňläbem ýene nähilem bolsa bir e, duýgulanýaň-da. Bolmasa ýöne bir şoň e, döwlet lideri hökmünde edäýmeli zady. Ýöne Berdi Muhammedowyň ýaňky e, gynanç bildiriş çäresinde elbetde Berdi Muhammedowa mahsus bolan adaty masgarçylygam e, bolman durmady. Hawa, o taýda ýany bilen Türkmenistanyň müftisini eltipdir. Gurbanly Berdimuhamedow-da indi şoňa şol ölen-ýitenlere diýýä, aýat okap ber diýip, ondan haýyş eden bolýa. Olam, o molla-da, o müftem, adyny bilemok o müftiň kimdigini o taýda telewideniýede-de aýtmadylar welin, olam tükezzybanyna tutup, doga okaýa-da, şo taýda dileg edip başlanda, Şol ýa-ki ölen-ýitenleri ýatla, esasy orun bermän, ölen-ýitenlere bagyşlap okalýan ýaly doga bolýyn. Ýene-de şol Türkmenistanyň diktatorynyň şahsyýetine gönükdirýär öz dogasyny hem, dileglerini hem, şoň maşgalasyna gönükdirýär. Şo taýda-da ýene-de bar-a, bir masgaraçylygy ýüz berip otyr-da, ýa şoň Ýaňky şu okan dowasyndan bir bölegi diňläliň. Eý Allahym, gözbaşyny asyrlaryň alyp gaýdan özboluşly türkmene mahsus milli däp-dessurlarymyzy hem-de mukaddes yslam dinimiziň ýörelgelerini eýerip, öten we çilim aýat we dogalaryňy ýatlap, olaryň ruhlaryny şat edýän Garaşsyz hem-de baky Bitarap Türkmenistan döwletimiň belent mertebeli Prezidenti, hormatly Arkadag Baş Serdarymyz hem-de Milli Liderimiz, Türkmenistanyň Gahrymany, hormatly il ýaşymyz, hormatly Hajy Arkadagymyzyň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak bolup, özüň olar hemişe görner, görünmez beladan, beterden, howpdan, hatardan aman saklap, il-ýurt ählilap baýramçylarynda rowaç eýle! Eýýäm bu okaýan aýat-dogalarynda hasyl bolan sazlar baş egdik. Hezreti Muhammet Mustafa sallallahu aleýhi we sellem ashaby, Ilimiz, ýurdumyz, Watanymyz üçin şirin jana pida eden şehitlerdir gerçekleriň, ärleriň, pirleriň, ulemalaryň, ähli Muhammet ymmatynyň, her bir türkmeniň mukaddes ojagynyň umydýar bolanlaryň, hormatly Haj Arkadagymyzyň Kyblasy, Ilsuwlar Ýaşulmaz Berdimuhamet ogly Mälikguly agamyzyň, hususan, Türkiýe döwletindäki ýer tiremesinde pajygaly ýagdaýda şehit bolan ähli doganlaryň ruhlaryna bagyş edilip, goý, olaryň ýatan ýerleri ýagty, jaýlary jennet, ruhlary şat bolup, imanlary hemra bolsun! Ynha, görşüňiz ýaly, şol Türkmenistanyň müftüsiniň hem şo taýdan ölen-ýitenlere-de bagyşlap doga okanda ýene-de, Şu diktatoryň şahsyýetini hökman ara sokmaly, hökman şony mahabatlandyrmaly, şoňa şony birinji nobatda goýmaly, hawa, esasy orunda şo bolmaly, ölen-ýitenler däl, şoň maşgalasy bolmaly, hawa. Şolar ine şeýdip, ýene-de nobatdaky spektaklsyz bolmaz-da, hökman şol diktator režime mahsus bolan, hawa, şoň ýüzüni görkezýän bir oýun oýnamaly-da. Indi şu taýda men şolaň ýaňky Watan habarlarynda görkezen nomerlerini size ýetirjek bolýan. Sebäbi şu barada gepleşikde Watan habarlarynda şol ýaňky Berdimuhamedowyň eden çykyşy bilen baglanyşykly gepleşigem dowamynda Şular ýaly biziň Türkiýedäki raýatlarymyz üçin ýörite telefon nomerlerini görkezdiler, ýagny kömek nomeri, kömek üçin ýüz tutmak, ýüz tutmak bilen baglanyşykly. Ine şu nomer şu taýda, şuny belläp alyň adamlar, Türkiýedäki ýaşaýan raýatlarymyz ýa-da tanyş-bilişleri bar bolan raýatlarymyz. Ine şu taýda şu Daşary işler ministrliginiň telefon nomerleri şu ine Türkmenistanyň. Şu nomer ine plýus, ýagny goşmak, dokuz ýüz togsan üç, on iki, Dört ýüz kyrk bäş, alty ýüz segsen sekiz. Bular bir nomeri. Ýene bir nomeri bar. Ýaňky goşmak dokuz ýüz togsan üç, on iki, dört ýüz kyrk bäş, ýedi ýüz ýigrimi iki. Ine şu iki nomer Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň nomeri, kömek üçin sorap ýüz tutma üçin ýörite goýlan nomer. Onsoň ýene-de şu Watan habarlarynda Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň hem nomerini berdiler. Şol ýörite kömek nomery, bulam şu Ankaradaky ilçihanaň nomerleri. Bulam togsan, ola indi Türkiýäň öz kody, bäş ýüz bäş, bir ýüz otuz bir, elli alty, segsen bäş, bula bir nomery, ýene bir nomery, ýagny goşmak togsan, onsoň üç ýüz on iki, Dört ýüz kyrk bir, ýetmiş bir, ýigrimi iki. Ýöne soňky nomerler, şo taýda serediň, şu taýda ýene üç sany nomer bar eken-de, ýetmiş bir, ýigrimi iki-ä bir nomer, onsoň ýetmiş bir, ýigrimi üç hem bar eken, ýetmiş bir, ýigrimi dördem bar eken. Üstesine şu taýda e-mail adreslerem bar, ýaňky ilçihanaň. TM, Ankara, onsoň Sobaçka, Yahoo nokat kom. Ine buram şol ilçihanaň nomry. Indi Istanbuldaky baş konsullygyňam nomrlary bar. Indi şu taýda kömek üçin ýüz tutma, ýüz tutmak maksady bilen görkezilen nomr. Olam ýagty goşmak 90 537 520 0935 bula bir nomry. Goşmak 90 212 Alty ýüz altmyş iki, nol iki, ýigrimi bir Tel ýaňky elektron poçtalarynyňam adresi, Stambul, ondan iňlis harpla latyn harpy bilen cons, tm iki, sobaçka, gmail, nokat, com. Ine, şu nomerlere indi jaň ediň-de, näme maksat bilen siz ýüz tutubilýäňiz. Kimdir birinden habar-hatyr bilmeýän bolsaňyz, şoň üçinem kömek ediň diýip, ine, şu şäherde, şu ýerde meň bir garyndaşym ýaşaýar, ýa meň tanşym ýaşaýar, şondan habar-hatyr ýok. Gaýrat ediňiz-de, şonuň adyny belläp alyň-da, Türkiýäň şol Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet gullugynyň üsti bilenmi, halas ediş toparlarynyň üsti bilenmi ýa başga hökümet liniýalarynyň üsti bilen şondan habar-hatyr aljak bolsaňyz, şoňa haýyş ediň. Üstesine, ýa. bir ýerde e, garyndaşyňyz, dogan garyndaşyňyz, tanşyňyz aradan çykypdyrmy? Şol e, tapylypdyrmy şoň jesedi? Şoň jesedine indi eýe bolmak. Şon Türkmenistana uğratmak, özüňiz hem göz öňünde tutuň şuny. Türkiýäň içinde jaý etmek islemeseňiz, garyndaşyňyzmy, tanyş bilişiňizmi, şol Türkmenistanyň diplomatik edaralary, konsullugy hem Ilçihanasam şol adamyň jesedini Türkmenistana alyp gitmäge, şony gurnamaga borçly, şonam göz öňünde tutuň. Şonam göz öňünde tutuň, ýalbaryp durmaň-da, talap ediň, talap ediň. Borla garaşyň, Türkiýede bir ýerde jaýlarys diýse, şoňa kaýyl bolmaň, eger şony islemeseňiz özüňiz. Şoň dogan-garyndaşlar aňyrda şoň jesediniň ugradylmagyny isleýän bolsa, şony siziň talap etmäge hakyňyz bar. Ýa ýaňky ýaralanyp bir ýerden ýaňky çykarylan bolsa, halas edilen bolsa, şoňa-da eýe çykmak meselesinde, eger şolar ýaly raýatlarymyzyň hem ady, familiýasyny bilýän bolsaňyz, nirde olar ýatan bolsa, şonam ýetiriň haýdan-haý ilçihana-da, konsullyga-da. Şolaram şol adamlara eýe çykmaga, şo ýaralananlary keselhana ýerleşdirmäge, şolaň bejerişi üçin alada etmäge borçly. Üstesine gumanitar kömeklerem gurnamaga borçly. Umuman, şu häzirki tebigy betbagtçylyk bilen baglanyşykly islendik meseläňiz barada ilçihana-da, konsullyga-da arkaýyn ýaňky nomerler boýunça ýüz tutmaga hakyňyz bar. Azgyrsalar, sizi kemsitjek bolsalar, haýbat atsalar, bize-de habar ediň. Ine, biziň hem e-mail adresimiz şu wideoň aşagynda bardyr. Bize ýetiriň şolar ýaly faktlary. Biz şu haramzadaly, eger şolar ýaly çemeleşseler size şu wakalar bilen baglanyşykly, Biz şolary paş ederis, biz şo baradaky maglumaty hem Türkmenistanyň içine ýetireris. Bizi diňleýänler bar, biz ýetireris. Şonuň üçin şolara temmi berer ýaly etmeli. Öz borçlaryny ýerine ýetirder ýaly etmeli. Awa, indi e, ýene bir e, begendirýän tarapy, indi biziň şo käbir raýatlarymyz şu wakalara Türkiýäň içinde ýaşap ýören raýatlarymyzdan käbirleri şu wakalara örän e, işçiň ýerli ýerden alada bildirip, e, kömek getirişip, e, şular ýaly birinjiden özleri beýan ýaňky reklama ýaýradyp, beýannama edip, ine şu Tebigy betbagtçylykdan ejir çeken adamlara kimde-kim pul berip bilýärmi ýa bir iýmit getirip bilýärmi ýa egin-eşik getirip bilýärmi, bir şon ýaly bir neme edipdirler, birleşip beripdirler. Ol inji ýerli ýerden adamlar üýşüp, ene bir giden kömek getirip başlapdyrlar. Ene şolar ýaly kömegi gurnanlaň birem şol Istanbul şäherinde, ýalňyşmaýan bolsam Aksaraý şol raýonynda Akmelek diýip bir dükanyň eýeleri, şondan şoň işgärleri, umuman şolaryň kömekçilerimi, şolaryň dost-ýarlarymy, joralarymy bir giden oglan-gyzlar şu zatlary ýola goýupdyrlar. Men şuny görüp gaty begendim özüm-ä dogrymy aýtsam. Ynha, şondanam bir bir bölek görkezeýin, şolaram şu özleriniň edýän işleri barada internetde eýýäm wideo-da goýupdyrlar. Siz hem şoňa tomaşa ediň, onsoň şoňa şu barada özümiziň hem bir jemleýji sözümizi aýdarys.

Ýardama kömege zat ugratjak bolsaňyz mähribanlar bize gyda, iýjek konserwalar, şoňa meňzeş zatlary ugratmagyňyzy haýyşt edýäs, şo zatlarymyz eksik şumat. Bu günki gitjek ýardamymyz göni Maraşyň bir ilçesine pazar çykýam näm şo ilçesine göni özüne barýandyr. Kefen tapmadyk ýok bularyny baram bärdede. Kefen tapmadyk sizden ugratjak ýardamlaňyz pul bolmasa bolmasyn pul gerek däl ýöne zat ugratmaňyzy ýigiçik ugratmaňyzy sizden haýyşt edýäs mähribanlar. Şu wideonam adamlara paýlaşmagyňyzy haýyşt edýän. Bu gün sagat 7-de Aýmelek şu magazynymyzda maşyn çykýa, göni Maraşyň özüne gitýänler bu günki ýardamlaň. Iýgiçki getirmegiňizi sizden haýyşt edýän. Daşyndan berler müň dollar beren adamlar adymy tutmady. Bäş ýüz dollar beren adamlar, bir müň bäş ýüz dollar beren adamlar, ýigrimi bäş müň TL beren adamlar, On müň TL beren adamlar bar adymyzy tutma diýip olara daş taýdan taňryýalkasyn aýdýan hemmäňiziň zatlaňyzy alýas arkaýyn boluň eger bu gün ýetişmesegem ertir hiç kimden hiç zat kabul edemzok bizde galan pula şo taýda iýip içýän adamlara kişi başy ýigrimi bäş lira dämi ýigrimi bäş liradan nahar dagtyljakdyr türkmenistanyň türkmen halkynyň adyndan onam bärden aýdyp geçeýin ýene aýtjak zadym. Şul şu dämi toplanan ýardamlar. Şular dämi? Şular ýetişdigimizden pul beren adamlara ýazylan ýazylan zatlar şular. Eger ýetişmäni kän uzada gidenimiz üçin ýetişilmän şuň içinde adyňyz ýok bolsa bu diýmänki biziň pulumyz berilmändirmi ýazylmandyrmy olar ýalak zat ýok ýetişmänligimiz üçin ýazan däl. Bulaň hemmesinem storsymda hem beren adamlary paýlaşyk. Käbir adamlaram krupny pul beren adamlar ýaşullama sag bolsunlar biziň adymyzy aýtmaň. Hökmanda listede görünmesin hiç ýerde-de görünmesin diýen üçin ýazylan däldir. Siziň hasap edýäniňizden gaty kän pul işdi onam size aýdaýyn. Edil şumat elimizde togsan näçe müň lira bar edil şuma elimizde da alnan zatlardan daşary. Ýene aýtjak zatlam nämedi? Şu wideony gaýrat edip paýlaşmagyňyzy haýyşt edýän ýene bir gezek. Ina biziň şu Istanbuldaky şu oglan gyzlamyzy görüp şulaň şu gurnap ýören şu çärelerini görüp özüme dogrymy aýdaýyn şu başym göge ýetdi da bolmasa We şular ýaly zatlary beýleki halklaryň hem wekilleri elbetde gurnap ýörendir, gurnaýarlar. Ýöne türkmenleň içinde gynansakda bir şular ýaly guramaçylykly çäreler, bir ynsanperwerlikli zatlar bir kän göze ilenokda. Şoňa-da gynansakda biziň ildeşlerimiz şu ýokardan bir hökümetden görkezme bir gelmeli diýlen ýaly edip düşünýärlermi, näme üçin e, hökman indi şular ýaly bir adatdan daşary tebigy betbagtçylykda şu zatlar gurnamaly, näme üçin adaty durmuşda biziň raýatlarymyz gyzyklananoklar, öz töwereklerinden, biziň raýatlarymyzyň içinde, ildeşlerimiziň içinde kynçylyk çekip ýörenler bar. Şu günki gün eklenmesi kyn adamlar bar. Türkiýäň içinde aýratyn hem köp. Dokumentsiz Iş tapman ýören kösenip ýörenler bar. Nirde ýatjagyny bilmän köpüriň, köpürleň aşagynda, palatalaň, ýa palat borna şoň içinde, musurlaň içinde ýatyp turup ýörenler bar. Näme üçin şo barada gyzyklanyp bildiriş bermeliler. Ine şu wagtky şu wagtky ýaly ine bolýan eken ene gurnap bolýan eken bildiriş beripsiňiz. Bir giden ene ynsanperwer adamlar tapylypdyr. Hawa, tüýs ýüreklerinden çykaryp pulam beripdirler, ana bir giden zadam getirip, egin-eşigem getiripdirler, başga-da bir iýmitem getiripdirler-de. Ana gurnap bolýan eken-ä. Ýa şu zatlarda-da hökman, hany şu prezident näme diýýärkä, ýa Arkadagymyz näme diýýärkä diýip şoňa seredip oturyp onsaň başlaýaňyzmy? Hawa. Elbetde bir gowy iş, gowy iş edipsiňiz. Başymyz göge ýetýär ýaňky aýdyşymyz ýaly. Şonuň üçin ýaňky şol dükanyň eýelerine-de, şolaryň ýanyndaky kömekçilerine-de, şol Aýmelek diýilýän dükanyňam eýelerine hem kömekçilerine-de men gaty uly sagbolsun aýdasym gelýär, öz ýöne çyn ýürek bilen şol şular ýaly işi gurnandyklaryny üçin, ýöne geljekde-de şular ýaly ynsanperwerlikli, adamkärçilikli işiňizi dowam etdiriberiň. Guramaçylyk meselesinde siziň ana başarýan zadyňyz bar eken, siz eliňizden gelýän eken, şony gaýrat ediňde şul işi diňe ýöne şu heläkçilikdäki zatlary gurnamak bilen çäklenmäňde adaty durmuşda-da dowam etdiriň diýjek bolýan, gaýrat ediňde. Umuman indi adamlar meňä şu gezekki gepleşikde esasy ünsi çekjek bolan zatlar mine şulardan ybarat. Gepleşigimiň ahyrynda ýene bir gezek ýatlatjak bolýan şu ýaňky şu gepleşigiň dogamynda görkezilen telefon nomerleri bar, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň telefon nomerleri, Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň nomerleri hemem Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsullygynyň nomerlerini alyňda paýlaşyň. Şo nomerlerede jaň ediň. Hem öz Ýaňky zerurlyklaryňyzy ýetiriň. O nomerlere-de näme üçin jaň edilýär? Ýaňky ozalem belläp geçişimiz ýaly, şu heläkçilik bilen baglanyşykly nähili kynçylygyňyz bar bolsa, özüňiz hem talap ediň. Öňi bilen haýyş ediň, eger siziň ýüzüňiz alýan bolsa, size haýbat atýan bolsa-da, bize ýetiriň. Ine, biziň hem elektron adresimiz şu e-mail ad, ýaňky e, wideoň aşagynda ýerleşdirilendir. Şoňa ýazyň. Bizem ýetirmeleri ýetireris, bizem hökümede-de ýetireris. Şolaň eden etdikleri barada-da aýdyp durarys. Hawa, islendik zadyňyz barada size gumanitar kömek gerekmi bir ýere? Kimdir biri bilen habarlaşyp bileňizokmy? Derek ýokmy? Dereksiz ýitdimi? Habar ýokmy? Belli bir ýerdäki siziň tanyş bilişiňizden ýa garyndaşyňyzdan. Şonam, şondanam habar bilmek baradaky işem, şo çäränem konsullyk bilen ilçihanaň işgärleri ýerine ýetirmeli. Şonda-da kömek etmeli size şol adamlar. Şoň üçin paýlaşyň ýaňky nomerleri, çekinip durmaň. Ýüzüm alaýmasyn, ýa bir zat diýäýmesin, adymy belläp alyp, soňra maňa zyýan ýetiräýmesin diýip gorkup durmaň. Siz indi ýakasyndan tutmaly. Ynha Arkadag diýipdir, ine Arkadagyň görkezmesi bar. Şu Arkadagyň näme üçin siz görkezmesini ýerine ýetirmejek bolýaňyzmy diýip tutuň ýakasyndan. Etmeselerem bize ýetiriň ýaňky aýdyşymyz ýaly. Şu gepleşigem öz tanyş bilişleriňiz bilen paýlaşyň. Gepleşigimizi gollaýan bolsaňyz laýk basyň. Öz pikiriňizi kommentariýa bölüminde adamkärçiligiňizi ýitirmän, adamlaň mertebesine degmän, şahsyýetine ýetmän, akylly başly kommentariýaňyzam, tankydyňyzam, belligiňizem, teklibiňizem ýazyp bilersiňiz. Şu günlük jüjde üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň. Hormatly watandaşlar! Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş-bilişleriňiz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam ediň!